Ону кутуйа сытар киһини дьэ маннык дьэдьээн ытытабыт. Аны убайбыт буоллаҕына киһи бөҕөнү, кыыс бөҕөнү мунньан, аннараа киэбитэ аттахха музыка да музыка, ырыа да ырыа. Онно бу оҕолорбут уһуктубакка, оччолорго кэнники били икки ый курдук буолан баран Туонньа төрөөбүтэ. Ону иккиэн олох кыһамматтар, утуйан буккураһа ыыталлар. Оннук оттон музыкаҕа киһи оҕо эрдэхтэриттэн Уруулар үөскээбит оҕолор. Онон оттон бу балтыбын бүгүн истэммин наһаа астынным. Оҕом төһө даҕаны кылгас олордор олоҕун суолун хаалларан барбыт эбит диэн. Хүрдээх дьону бээтиэх тарда, хайдар эттен кыратык кииргээн өлөхпүн баҕарым бээбэт ханыылыы анаатын. Онтон бу биһи эйгэбит уонна биһиги туохпут биир эбит диэмит сидэ. Ото оҕом эмиэ бэйэм курдук дьону кытта кэтсэн барсан саҥаран иҥэрэн булан талан кэпсэтэн бээтигэр тардар киһи эбит. Ото мин эмиэ оннук курдук кэлэн кэлбитим. Уонна оҕобунтан бу хаамай бэстиһиэм. Эби кинилэр биһи кырабытыгар бу тоҥулуйа көһөн кэлэн хаалбыттара. Инньэ гынаммыт маннык оҕолортон эбээспит быһыннаҕа дии. Ону эдьиийбит Маайан аат тиийэ пиһэҕэ. Ол тиийэн мин оҕолорбор икки улаханым эбээбит э баакылаһыт эбээ диэн билэллэр. Тиийдэр эрэ наар баакыла буолара пиһэҕэ. Онон баакылаһыт эбээ диэн ааттыыллар. Онтон дьэ бу этэргэ дылы улаатаммыт бар оскуола үйэтэ кэлбитим онно кэлэмэн бу оҕолорбор сылдьар буоллаан аны бу балар кыралар хаамай улаханнара лүҥкэ

Онон оттон баҕарыам этэ бу оҕом Динкэм оҕолоругар туох баар үтүөнү хайдан үүнэн истинэр, ийэлэн аатын ааттатан, ийэлэн аҕалан аатын ааттатынар, сиэннэр уонна оттон бу эбэлэрин эһэлэрин куруутун үөрдэ-көтүтэ аһаттынар диэн уонна балтыларым оҕолоро эмиэ. Уонна түгэнинэн туһанаммын былырын убайбыт Аҕуон биэс сааһы туолбута дии. Аҕуон сааһыгар манна наһаа үчүгэй концерт буолбута. Онтон киирэммит Утум диэҥҥэ били бырааһынньыктааппыт дии. Оны впервые в жизни олох тохтоло уох аҕыс чаастан хагалан баран он икки чааска дылы тамадалааммын чүй баатик бырааһынньыктаан турардаахпыт. Онон түгэнинэн туһаан гынан биэрбин бу төһө да ааста били хамсык ыйырыы буолан кыйан хайаабатахпыт онон убайбар маннык диэн мин бэйэм аҕарда урукпун уруйан аҕаллым. Убайбын Василий Семеновиһын түгэнинэн туһанан аҕуон биэс сааскынан уонна оҕоҕор лиҥкаҕа кинигэ тахсыбытынан Балыктах баарса диэн ырыаны Оҕоҥ хоһоонугар ырыа айбыккын ыллаппытын иһин эҕэрдэлиибин. Эйиги дьиэ кэргэҥҥэ куруук кэрэ үөрүү ситиһии доруобуйа эрэ арыаллаатын, араҥаччылаатын. Оҕолоргут, сиэннэргит, хос сиэннэргит дьиэҕит аанын аһан үтүө эр солуннары киллэрэ турдунар. Таптыыр кэргэҥҥинээн таҥаспынан Александра Константиновалыын сиэттиһэ сылдьан, өйөһөн, үйэҕит уһаатын этэҥҥэ сылдьан. Убайбар анаан мин бэйэм быдык хоһу кыра хоһон суруйдум. Хоһоон быдьан. Ырыаҥ алыптаах, ыраас дууһалаах, ылбаҕай тыллаах ыллыыр убайым. Байааҥҥын доҕор оҥостон, баһаам элбэх ырыалары балачча айбыккын-туойбуккун билэллэр бар дьонум. Эн аймахтарыҥ бары эн эриэккэс талааҥҥар, эн эйээрэр музыкаҕар эйэргээн туран сүгүрүйэбит. Ыллаабыт айбыт ырыаларыҥ ыччаттарга хааланнар, ыллыггын санатан, Ыллана турдунар убайым барахсан, уһун үөлэнэн, айбыт ырыаларын арылла турдунар үөлэттэн үйэҕэ. Иннэ диэн тураммыт, уһун үөлэнии дьэм бу бэйэм оҥорбут, харысхапбын, хаҥастаах убайбын туттарабыт.